Eye mebe maɖe nya ɖe le tome. Eh, fofo nye kumasa, eh, eglo nya ɖe. Ado be nya ɖe blogger dje dji ho vie. Eh, ko medo ƒegbe aɖe. Ko ƒegbe ma me dji be maɖe le tome. Be ƒodo. Nyateƒe wonye be neva ɖo teƒe aɖewoa, miaƒe dji yina dji. Gakea, wobe nunya, eh, sebio, evi ma nye nu koe. Mewɔ nukao? Ne edje agɔ wobli nɛ, mesenɛ o. Djinyala wonye. Ta enya ma meɖi le tome ɖo. Nɔ si akpe. Akpe. Mia ayi ɖe enui. Secretary. Enya ta ƒo. Wò mía nɔvia. Mía gblɔ kpie ko be yime me gblɔ be mía dzilawo tɔ yewo gblɔ na mí kple xe yewo xlẽ mía le agbalẽwo me. Ya dzie nye etum ɖo. Kɔ kpie koa mía tɔgbui ʋe nya edzɔ to mía tɔgbui ku gbɔ ka egbe me. Eye mía tɔgbui egbea enye gbedala si ga nye delã. Ega nye amegã ne du. Kɔ ɣemaɣiwo mea, amegãwo koe nye fiawo kple trɔnuwo, trenɔwo, priest kings alo theocratic leaders. Kɔ amewo wɔ dɔ vovovowo fũ ye ɖeka ta eda agble wo hã. Ta tɔgbuiɛ gbea, yewo fiaɖuƒea eva to via gemedzra dzi. Gemedzra nye gbe ɖa. Dadala dama ɖe mía ŋu. Eya sie dzotsi, dzoshikpe hã va nɔ to fofowo dzi. Ale be dzoshikpe ma ye wokɔ na dɔ dzoe ne edua katã wɔ ɖe nakɔ. Amewo kpɔ eŋu na mi. E, ke eyi ne mía tɔgbi Gavada hã tsi alo wòyi kɔƒea, eviawo to ye hã yewo ŋusã enye zi akɔ nyi edo me koe dzoshikpea aʋadetsi le ŋu eva tsi evia evo nya kple aʋadziglã kpotsitsi yema yiwo ma nu yiwo gblɔna be enye fia zikpuia wonye nu tɔxɛ aɖewo yike woda bubu tɔxɛ aɖewo ye bɔbɔ tɔxɛ aɖewo hã wonɔ eŋu kpekpeme tɔxɛ aɖewo wonɔ eŋu wonye ŋudɔwɔnuwo hã ne du asixɔxɔ tɔxɛ aɖewo hã wonɔ eŋu kɔ miaƒe zi ya e ezome bia ya ɖo gakea yenye dzɔtsikpea kple aʋadetsia. E, ewo yi yi wɔwo yi hɔnya kple nɔviɔ kɔ nyi domɛ. Ta ŋɛnya ewo no o. E, ŋɔ tsiɛ. E, togbɔ mí megbe yi ga ga to glɛ e gakea, eyi mía tɔgbiwo wo to teƒewo do. Tɔgbi tafla tafla tsɛ ma dzi be e ɖe nye nyaselawo teƒea ma dzi be nushanu me na kɔ ne nye nyaselawo. Eya ta e ma dzi be wo na gbo dzi ɖi ko. Ŋuiwo nye eŋuiwo ke wo le be mía nya. Eyo.
Egbea mía tɔgbuiwo wozo mɔ to teƒe vovovo aɖewo, eɖewo míenya hafi va ɖo Old Ghana, Mali and Songa Empire mɔwo me. Ale be le nye anyi nusɔsrɔ̃ nua, mebia gbe ame aɖewo tso Guinea kple Mali afi mɔwo hã eye egli yi wowo to nam eye ewɔe be meka ɖe edzi be mía tɔgbuiwo nɔ afi ma. Eye Ghana Eya ƒe ŋkɔ gã tɔgbi ŋklo matsɔ ne dua. Yi hã enye du mawo dometɔ tɔ ɖeka ƒe ŋkɔ. Ewɔ empire mawo nɔ anyi between four hundred to seven hundred AD. E tso Ghana hã wo ɖiɖi ɖe e le Ghana ŋkɔ ɖewo li esu, dzata, amale mali ŋutsuwo gblɔe ɖe eme na e lion king eye ame yike sese alo le powerful kpli esu Abe mesi wɔ, mesesẽ o. Ɛhɛ. Ta wogblɔe be Susa ta. Ye ma gbɔtɔ alo Akumasa hã gblɔ be Maritsa ta. Ŋkɔ mawo nye eƒe gbeŋkɔwo. Eye wona kpɔɖeŋu vovovowo ne yɔ ɖe Senegal la. Meŋkɔe nye Senegal o. Esu nu go the bank of Enufa etɔ nu. Nenemee Maritsawo egblɔ na mi ma. O ŋsue nye Britɔwo tɔ. Ye ma egbewo katã de nu wo nɔewo me. Míate nye etsi alo etɔ ŋu alo tɔ go ko yi hã ade sɔsɔ be kpe emía tɔ pɛpɛpɛ. Ke yi wotso afi ma ɔ, wova to Ileiƒewo hã, wonɔ fi ma. Mía tɔ Yorubɔwo hã wonɔ fi ma, wowoe Efo Oyo kple teƒe mawo hã. Ale be wosrɔ̃ fakakawo hã afi ma. Yoruba tradition abe ale yi ne nuŋlɔlawo ŋlɔe na Wo be mia tɔgbi aɖe alo nago tɔgbi aɖe woyɔna be Lamurudu ye dzi Odudu wɔ. Amea va etsi eno yile ye fea va tsi afima wo so fa kaka wo hã agbo nyi ɖe ŋku gbɔ. Ale be eyi ɖe Odudu wɔ ye hã dzi vi. Edzi Okangbi. Okangbia ye wo va dzi fiavi woame Fia nyɔnu fia e fiaviwo wɔme adre, nyɔnu kple ŋutsuwo ko woawoe to na goldua. Ke wo dometɔ aɖewo nɔ Ketu, wobe Ketuea ala Ketue tsi woyɔ wo be Oranya. Ke Ketu ne ye nye dzilawo gblɔ na koŋ be yewo nɔ ko ye nagɔ wo woho gava ʋaʋã nu Ketuwo e nye he kple ɣetoɖoƒea ye mia tɔgbiwo ho ga ke ɖe nu Konyi siwo va nɔ Dali kple Tete tu afi mɔwo hã, eye mía tɔgbui aɖewo wodzo yi ɖe Dahomey. Wova zu fɔwo, ke wova nɔ River Mono ƒe balia me hã, afi mɔwo nɔ woyɔm be ʋeawo alo ƒe numawo. Tso afi ma wogadze mɔ, ame aɖewo va tsi Tado, eye ame aɖewo ve Togbonyigbo. Ɣemaɣia, Angokɔli hã kple wo tɔwo do ŋgɔ ve Ŋɔtsie. Ale be emegbe vɔ mía tɔgbuiwo nɔ ɖogbonye gbɔ, wohɔ̃ gava dze eŋgɔ tsia gake wonɔ agba la dome. Ke le agba, agba la domea, mía tɔgbui ʋenya ye nye meyike nye amegã ne edo gbɔ wo. Ko ɣemaɣi me amegãwo kple trɔ̃nuwo, adala gãwo, aɖaŋuɖola gãwo, woawo koe nye efiawo na amewo. Ale be mía tɔgbui ʋenya ye do lɔ̃ kple hɔ̃ Alɔ̃ ehlɔ̃a, collective responsibility, collective identity, ne nane dzɔ woabia mi alo mi nye ame ɖekawo ko na edzoe kɔ edzoe ne nɔviwo, dawòvi, fofowò viwo eh eye wòdo lɔ̃ ƒe hlɔ̃ ye wòve nɔvia etsɔe de dze nya kia yi hã gbe ɖeka míese be enɔ mama. Tɔgbi, meɖe kuku ma di be mía ase akpa ya gome nyuie. Edze si de mí be Ye wova ɖo do gbɔa me yi ke amegã tɔgbi, amegã ʋe nya, ye nye ametsitsi enɔ fima eno wo nu. Ye nɔ wo nu, ye nye ametsitsi wo dometɔ ɖeka. Dometɔ ɖeka eno wo nu. Ye ke ne dzetsi ɖem ye be ame yewo nye egbe dalawo, ame yewo nye etrɔ nua woa, dela gawo, woa woe nye efiawo. Ava bia be ɖe wo ɖo na wo efia wo nye Kɔnu aɖewo wɔna na wo hafi kɔ wo ɖo na efia lee le afi ma yi ke míagblɔ be tɔgbiʋenya abe ame tsitsi yi ke nye trɔ̃nua kple egbedalaa be le eƒe dɔwɔwɔ ma ta ye wokɔe kɔ ɖo efiae le afi ma elabe nufiala. Ŋgonu ne
dogbo woame ɖeka kɔ wò lã ko wɔ be ɖo yi ɖime hã ne, ãa, ale ye gɔkɔli wo be ye wònɔ funyefunye wɔm eye wòwɔe. ŋkɔ enya va ɖo gbɔkɔlikɔme tɔwo gbɔ be ama eku gake ma ɖewo be agae nya me ke wotu enua ƒui ye dogbo me tsitsi ɖeka ku kɔ ye ya gblɔ be aga le ma ku kɔ gɔkɔli hã be wu ama me nɔ nyi o ye hã etu ame hã be ye wu ama he wo wo na wo wi ke megbe vɔ ye srɔ̃ va kpɔe be o me hã wo be wo wu o zu ama elagbe Ema ye wòva gado dziku nɔ funyafunya wɔm mía dzilawo alo mía tɔgbuiwo kple mía mawo wu mía tɔgbuiwo wu. Ke eyi wòva te ɖe wo dzia, yewoɖoe be yewo asi adu. Ko wododo me ame aɖewo be wokplɔ ga ya do ŋgɔe, ekli kplɔe do ŋgɔe. Ye wova to agave dzi hafi wòke ɖe nu ya. Agave, agave. Ke amamleawo Wobe mía tɔgbui ƒe nya ŋutɔe kplɔ wo. Wova ɖo afia ɖe wobe yewo ne ƒã yi ko ayia ne tsevia fi yewo dzo yewo na ŋkɔ teƒea be tsevia. Etso tsevia yewo ga ke ɖe nusa ŋu gava ma ɖe hatsotso wɔme etɔ̃ abe wɔme etɔ̃ ne me. Ko mía tɔgbui kple mía ma ɖewo to edzi agbo yi ƒe dome afi ma wo. Eye woyi ho kple kpando kple dze kple santrokofi kple duwo me keŋ le ƒe dome. Ale be mía tɔgbuiwo woke ɖe enu gbɔna va afi ya míele fia. Ke le ma mea, mía tɔgbui esrɔ̃a yi hã kple fofoviwo nye míanewo hã ɖewo gava kpe ɖe eŋu eye mɔzɔzɔ mɔ. Ke wobe woe wotui ɖe dzodzeƒe nyi kple teƒe aɖewo wobe woto ma afiwo hã. Ke woƒe nya kple yewo amehawo wozɔ ʋuu. Wobe evia gba na according to Kumasa hã ye hã lead the advance party. Woho ezo mɔ ko ʋe nya kplɔ ama geɖewo vɛ. Agba na ʋe nya ʋe nyawo vie. Ke hi woho va woto teƒewo fuu eʋe ta atsi teti. klikɔ e la kplɔ kple tɔhɔmia si be wotui wova to ke dzi hã ke ta ʋu gã zoma yi yi ke nye dzalukɔƒe tegbi ye hã yewo ɖi ʋɔnya ʋu do aɖe ɖo evia kpɔe menya bio hã fi ma wotsi wogava ɖo woe evia kan gã menɔ ƒuwo ta so ye hã etsi afi ma ye woyi ŋu ʋu e ɖeɖi te ŋu mɔ dzi Ye yeŋtɔ yo nyɔnɔnviwo abui bui kpɔ yi ke nye esrɔ̃ dada wote wɔwoe koe. Ye wova ɖo afia mi ayɔ ba ŋlɔ gan afia ye wo be ɖeɖi te ŋu ya ma ye ŋlɔ afia ɖe ke yi mega le ŋu. Ye va nye ŋkɔ wotsɔ ne dua be aŋlɔ kɔ ŋlɔ gan va zu toxɔ dua na mi. Ko aŋlɔ hɔ edui wo yeŋtɔ tu. eviɛ wo to, yewo tsiwo eto, yewo srɔ̃ nyiwo to kple tɔ mɔwo kɔ, edu mɔwo katã me wole wo me kɔ. Aŋlɔwo ko woyɔ woe. Mate ŋu agblɔ be yewo nye aŋlɔ ɖutɔ loo.
Nya ɖeka hã keŋ, esrɔ̃e hafi wo to ŋua eye wosrɔ̃ be wosu wosi be ye nyrɔe va aŋlɔ ɖe aŋlɔ hafi wova tu enyrɔe megbe. Hafi wova kplɔ nyrɔe ɖo va aŋlɔ ɖe. Ao.
Emegbe afi wòva enyrɔe gbɔ, eme enyrɔe elĩ dua, fi he woɖi ɖo yewo du lia le, etolia la, enyrɔe ɖo afi mɔ katã. Hafi wòva va, e, enu ŋɔŋlɔ ɖewo nɔ ta dam, maɖewo nɔ yɔm be fiasri kple tɔmɔ hã, maɖewo sri ko wogblɔna. Eye kɔ nɔ ga be fiasri hã, yi hã le teƒe, gake menye ɖewo be exo ʋe nyawo efia nye nya ɖewo meganye nye si o. Eye maɖewo yɔ ŋkɔ ma hã ɖe ŋu, fiasri. Ame aɖewo wobui be ŋɔnye woku megbea ye wova exo teƒe aɖewo eya míegblɔ ge wòlia ɖo eye gake ne medze maa gblɔ nye be ɣeya ɣi wova ŋɔnye nya me yi ke edua kplɔm kple nɔviwo ke aɖe míesi be ŋɔnyawoe womeva nɔ anyi o kɔ wobe eŋlɔ yewo tsina be ɖe ŋɔtsi. alo yo zia tsina li ye nye zia ɖe ŋɔtsi ke wòhiã be eva do ye ŋutɔ evia be ne va yakɔe vɛ evia dada gbe nɛ be woava kple si be ɖewohĩ woava nu vevie ko ye wòdo yewo nyinɔyɔvi adalanta da be ne va yakɔe vɛ ko adalanta ya megbe o ame si meku tɔgolo enye ame yi ke kpe ɖe ŋu woyi wokplɔ ame aɖe ɖe ŋuti yi wokɔ se vɔe emɔ dzi ya miese hafi mia tɔgbuia gɔkɔli tso tsina tsɔ no tsina ya ŋusẽ li na wobe tsina zã ekua ɖi ma ye nana tsia zana ma to nye zi gã hã ɖo tɔgbe zi hã ɖo ale be nuke va dzɔ eye wɔ nenema wo gbɔ ye wobu tame ʋu be wo eye do ye ŋutɔ ye viwo ɖa womeva ko ezia vi na yokɔ ye yewonyrɔ ɖe vɛ koe vɛa ke ne ye eɖu fia ne yekua ne yi kɔƒea yewonyrɔ vi na xɔ ɖe ye teƒe ko hã wotɔe ma ke nu ye míamewo míebu be yewole be sri na wɔ ye ma ye ʋe nya me nɔ nyia ɖo le be wɔna wɔda ame ɖe nyrɔ hã teƒe ko ke enyrɔ hã le teƒe kɔ ya nanɔ kpekpem ɖe ŋu abe alehe wonye kpe ɖe ŋutɔ ne nyrɔ na gake nu mɔwo me yi dzi o kɔ ɖoko wova xɔ fiaɖuƒea Ne ye ke abe ale ko mi be miaɖo fiafia wɔ me ne o miawa fifia be miwo trɔnuwo alo fiaɖolawo ko mienye eye miwo mieɖua fia o lɔ̃ƒowo meɖua fia o kɔ wonɔ tevi ƒoma lɔ nu ne mia dzilawo hafi colonialistwo va ge ɖe me introduce a policy of indirect rule si ke be woɖua dzietɔ efia ɖewo dzi o wolé ɖewo da geme ɖe asi mu le ŋu ɖe aye me ya fɔ kpakple atsyɔ̃ɖonuwo koe susɔ ɖe wo si Ko wole ema dzi ʋuu hã, eyi ne míatɔ míaƒe agbalẽnyalawo va e, tsitsim ye wobe yewoaxɔ ɖokuishi shi ema yia, ye pressure va le wo dzia, hafi wòle be woana wo nɔ fia ɖewo eɖom keŋ. Egblɔ be ne nàɖo fia gɔvmɛnt rekɔgnishin, ele be gɔvmɛnt na arekɔgnaiz be mema fia ye fi nàɖoe. Colonial activities are wo mo. Yi koe va trɔ zu gazetting koe ko maɖewo tsɔ yi ke be wo losing up ya record keeping ko le be wònye. Gake ye wotso xe mɔwo hã ekɔ discriminate me nya ɖewo gblɔ me na wo mewu gazette ko ehi kple yi menye nenem wòle be nuwo nanɔ. Kokui kɔ tafla ati nu ye na míeɖo fia o va se ɖe ɣe aɖe yia enya ɖewo magblɔ wo mele ye mekɔ de eme. Ta nu ma wɔe be 1956 hafi míeva tu efia la ɖo koe ma yi hã atsi dzi hã míƒoe kpe ɖe zi gã la ŋu míeɖo fia 1956 57 woɖo tɔgbi hɔnya gake ame aɖewo gbɔgblɔ wɔm yewo research wɔm pɛ gake yɛ yewo menya be woɖo tɔgbi hɔnya nyitɔ nyitɔ hafi wova ŋkpe ɖe me nu yi fafa radio wo dometɔ ɖewo Nɔvi, uh, medi be miade dzesie. Uh, nenye be ebe 1957, mm -hmm. 1956 mm -hmm. yiwo ɖo uh, tɔgbi ebe nya. Mm -hmm. Ame aɖewo biabiam be mm -hmm. ame ki wokɔ ɖo tɔgbi ebe nya. Oh, ye nye gbɔna.
Yi ke be uh, wɔte ŋuti atrese ƒomea fia, ɔke ɖe ƒomea nu be me ye nye yi. Le kpɔɖeŋu me, enye Promise Kofi Baka mele afi fia. Ne meɖu fiafia kɔ ke nye ŋkɔe nye Promise Kofi Baka mugayɔ ge nam o. Gake woate ŋu atrɔe se ame yi menye, ƒome yi me metso, nye ŋkɔ akɔkɔ wò ŋui. Míate ŋu akpɔ xexeame be me ye nye. Ignatius
Kɔshi ahiã bu Serbwɔ be ame aɖewo da Francis aɖe nu ko ŋkɔwo sugbɔ nɛ. Ignatius. kɔshi ahiãbu sɛbuɔ be, Tso vodza yehɛn do tso miɛ tɔgbi ƒe nya me.
Ale be meɖe kuku nu le ɖi wo teŋ tsi tɔshi nu yɛ mi ŋkɔvi ƒle fia ma ɖa nu biabia be mo ɖui o alo wo tɔvi aleke wo eɖui ma yi ke be nu le ɖi wo ɖi na aɖe me na mi. elabe míenya ale yi ke ne míesena be sɔhɛwo ne ale woɖoa fiae. Ema nyi me ɖe kɔnuwo wɔnɛ abe fia enea? Leke wo enuwo nɔ ye fi kae ne ƒe mawo eyi dzi le elabe menya be ame aɖewo le agbe fia wokpo 1956 ma kple etɔ̃ mawo hã. Ame kawoe nɔ teƒe? Nu kawoe nye kɔnuwo yi dzi yi ke fia be Aƒetɔ Ignatius kɔ si ahiã bu Saul be tovo dzea, woɖui abe fia ene le kɔnuawo ŋu. Amewo no teƒea wɔn papa fia nyɔ ye nɔ mía fofo ŋu ye nya nya mala fia fofo nye hã le ma fio be do zia eye gake ma ŋu nya nuwo gbɔ ale be kɔnu yi wowɔna ne efiawo wo le tɔxɛ mía tɔgbi Efiẽ míawo míawoe ɖo nɛ. Mí etsã ŋɔ tsɛ woɖɔ mí eƒe adzigbãkpotsiwo viwo kple lɔ̃ƒeawo kple nu yi ke efia bubuawo ɖo. Míenɔ ŋgɔ wo ɖo mí hafi míeva ɖo nɛ. Ale be ye hã ele tɔxɛ ɖoɖo le tɔxɛ. Egbea fia mí ɖo mí la ezɔ ha me enu ka eŋu ƒe nyawo me o nye me ya gblɔ go ƒe nya ɖoɖo hã ele tɔxɛ ye hã eŋu ƒe nya. Gake kpuie kɔ wowɔ kɔnu mɔwo nɛ. Efia wo ɖo mí míele fia ɖeviwo kpɔkpɔ ma woe nya mía ƒe afiawo. si ke be wɔme yi ke da va wo va wo kan wodo yi ɖe mo no yewova do atsi zia ƒe tɔgbi zikpui nɔ ye wokplɔ ga yi dzogbe alo wokplɔ yi ƒute miame le ƒu gɔm alo tɔsisi aɖe toe ave anyi kɔ no ye hã nyemete nuwo hã go amawo mi mi asi mo le menye ɖe mo le yame research am se fia ɖo nye dɔe mo katã le afia na computer ya dzi nam fifi le Ye woɖo ge nenema hafi ne wokɔ wo ɖe tu dzi agbɔe ato kɔnua mlɔ ekɔ mlɔ anyi nɔ nyemete ŋu katã gblɔ go. Ko wo hã wo ɖoɖoa mía ɖoɖoa be aʋafiawo na ye hã ele vovo. Ee. Yi ke fia be dzesi dem be e, tɔgbui ƒe nya velia yi ke ne woɖoa mm. mesɔ kpakple ale yi ke ne wo aʋafiawo wo fia mamlɛwo ɖom yi ke míekpɔkpɔ le egbea ƒe ŋkekea me eto vovo.

nye tɔgbi srɔ̃a ame le be manɔ nya yewo gblɔm edu toƒo ee vɔ nya ɖoɖo e nu yewo private nu yewo nye ehu ƒe nyawoe nye wodze ma nɔ gblɔm du toƒo ne dze hu ma kɔ yi ɖena dze ne wogblɔ kɔ ɖena dze hu le ema gake me me me tɔ tsi miaʋa fia wo ɖoɖo evie ko ee yɛ ma me tɔ tsi wodege xɔ hã pɛpɛpɛ. afiɛ nuɔ eye afiɛ kplɔ yi dzogbe kple tɔmɔ ne wonyi kɔmɔ na wa gava de oxɔ naganɔ xɔmɔ wonu nufia mɔ ʋu afiɛ va he wo ɖe go aguta agota tsɔgbewo hɔn li eye yi hã kɔ nye mi nyina gaka nye mete gege ge ɖe ma ɖe nusia nu mɔ no tsito tsito ko no va he mi ɖe go tso fiɛ dua ke kɔ nu yi wo gawa na mi kata mɔ ke ya mi kpɔ ge ye mi ƒo edua ƒoƒu ɖe mi ŋu

Eviwo le shi yike via ɖewo le nɔnyi vava ye yewo fofo enye efia yike ne wo eɖua ye fike nye yiƒe dziɖuƒe. Eye eviwo le shi evia ɖewo yi ɖe Mawu ƒe nye me do gɔɖɔ ka Melly ma hã le Canada Vancouver o va me to nuwo ne o va tsɔ fia ƒe to gblɔ ni be ha me hewo ɖo fofoa o wo dometɔ ɖeke wo vie ma evia wo me eve wo le lɔƒe ƒe ame fia ƒe nya ƒe ame fifi le Ɖeka ŋkɔe nye Efui. Le afika.
Aŋlɔ gã ne gbɔ asia to ŋu yina tɔkɔ, yɔxɔe nu tɔkɔ. Vɔ nye aƒa me, afi na ɖo fia mi nɔ nugbia dome le. Kɔ aƒa ɖe li. Yo axadzi ena gbɔna tso dua me. Emi akpa dze ye tɔgbia dala dza ga tu esa via ɖe ɖo. E ɖeka nye yawɔ yi hã le aƒa me fifi le. E ne be vɔ nye aƒa me kɔ. Woli. eɖewo le takra dzi hã kokui
efia ne woɖo kɔ hã ezu fia ne dua katã wole aɖo ŋlɔ gãwo wole aɖo ewoe o ezu ŋlɔ fia gake kpee ko ɖe mexlẽ ƒe nyawo to ƒofie eviawo le mexlẽ wo ne woho Fi mo katã yewo fiaɖuƒewoe. Tsɔ ƒla wu avɔe me, aʋakɔ me, aka me, evie ƒe, dzodze, dalikɔ ƒe, afi ƒe, aʋalavi, eʋeta aʋalavi gã, eketa fi, ewoe, tegbi, aŋlɔ gã, nayi kodzi kple teƒewo la kple. Fi mo katã yewo dziɖuƒewoe.
Gake wòhe Bezra ŋlɔ gã to xɔdua me.
the 36 states of Anglɔ. Nana mi ede ƒe domo hã. Tavi ƒe ne fifi la anya ge viwo kpɔ ge. Gbalẽwo le miwo mia shi fún voluminous books wo hún li. Nya ge viwo nɔvinya evia ɖeka be restaurant aƒe ma me hã. Megbɔgblɔ be dali kɔƒe dali hã nya ge mo to abɔdzi to afi ƒe tɔgbuia bɔ dzi nya ge mo to nya fɔ nya me tɔgbuia sha bɔ la afi ƒe ganya kpo yi ha fɔ nya me no viawo fia ru fo aka tɔgbuia ka to la afi ƒe fɔ nya me fɔ nye dɔ ku na fie tu fɔ nya me afi ƒe aka te ya fɔ dzi gla kpo tu me tɔ gama tu kpo tu me ko kata fɔ nya we kple bubuwo keŋ. Mm, akpe eh, kɔfi eh, eh, be mm. eme nakɔ mm. vevietɔ ne míaƒe nyaselawoa ya yi koe medakpe ɖe nugogoewo ke. Makɔ ɖe ŋuti na mi. Etrɔ megbe ƒe akpe ɖeka le fashike bla anyi me. Amewo wɔ dɔ ɖe teƒe fuu.

Tɔgbuiʋenya ƒe evelia ƒe kɔƒe yiyi ɖe fia dome ka tame nye dumegã dzi dzi kɔdzo avɔɖɔgu ye nyi nɔ eteƒe dɔ wɔm nɔ fia domega tam ye nɔ fia domega tam. Na wo le eƒe akpe ɖeka alɔfa asike blaasike vɔ etɔ̃ me nineteen ninety five ye tɔgbuiʋenya velia yi kɔƒea e nineteen eighty.

Hun hun hun tɔgbi hun zɔ kuma. Ee etie kpɔ kple ame bubuwo keŋ. Ee adzraku aɖewo hã. Aga aga nye se le mía tɔgbiwo ƒe nyagblɔɖi yi ke wogblɔ da ɖi alo le gbalẽ aɖewo me yi nye be aga nɔvia ye nye adzashimadi nye adela dzaŋgoe ƒe vi nye tandɔwo. Nɔvia ke nye tsam la. Mía mama, mía tɔgbi gemedzra nɔ srɔ̃e nye keglaƒe, nye mía tɔgbi kugbɔkagbe ƒe vi. Gemedzra yotse nyɔnu ye nye keglaƒe. Ta keglaƒea yihã lɔ̃ ƒawoe. Eva ɖe tã ɖo ŋutsu. Mía dela dza vɔe. Ta keglaƒea ye dzi adza shi ma ɖi ne adela dza vɔe. Edzi aga ne adela dza vɔe. Edzi. Tsamla ɛ. Eh. Ne adela dzavui wɔwo nye tsama o. Aga wɔwo nye gava o. Adzashimadia wɔwo nye dzɔvia o. Nene me yi ya yie ma. Na ofia ga nye se be le aga ye ma tɔgbi gblɔ be le nane dzɔ tso ame eh, wobe ko na ye wobe ko nɔ ƒui. Dze duɔ ko nɔ ƒui ke nya gɔkɔli ƒe dzidzimevi. Ye eŋu ko eyri me ye dogbo woƒe ametsitsi aɖe ku ko wokɔ va loli agae. Ye aga dzoa alo ye aga shia tɔgbi gblɔe be yewose be yi kpakple kli. Fi wo aga va dze eya yɔ gama la, yewo shi tso ŋɔtsi eva do ɖe gave dzi le afi. Ke ya gɔkɔli se ŋkɔ be aga shi va do ɖe gave dzia eɖo yewo srafowo ɖoɖo eyo me yo shi tsɔ fima va do ɖe bomigo yo tso bomigo va do ɖe keseve ne to ada junction fima enya gatoƒe gavawo tɔgbi aga fima oto magblɔ gbe tɔgbi tɔgbi ye gbalã ɖo woli le alo tɔgbi ah, ok tɔgbi didi

Ke woto tsia me mɔ, wo dometɔ aɖewo gava aŋlɔ gã wo Yuda wo tɔria wo tɔ gã wo tɔria gaxɔwo da ɖe ɖokui gbɔ ƒe nya. Akpa tɔgbi mɔɖeƒo mɔdzi mía lé akpa yi vevie elabe mm. it is of much concern mm. to the listeners. Mm. Wotsi be yewoade dzesi be le eƒe megbetrɔtrɔ ma ame geɖewo ete eƒe fiadumegã yi ke ɖekae nye dumegã dzedzi fɔɖuagu. Mhm. Nu kawoe nye ŋlɔɖiwo ke egali ŋke míakpɔ de eh. tɔgbui ƒe nya ɖe seke ƒe agbenɔnɔ agbenɔyi le akpe eƒe agbenɔyiwo me. Ee, míagblɔ be yi hã ewɔ tɔshinua fifia fiaɖuɖua koe va zu nane be ne nye be alɔme mele asi o. sugbɔ o hã wò influence amewo me exɔ gã enya gã ale o togbɔ be dɔ ya wɔm kpem ke wolé ƒomea ƒoƒu ehlɔ̃ hã ƒoƒu wònye tatɔ na ehlɔ̃ hã ale be ne woyina hogbezã aɖewo hã wo kple mía tɔgbui adalazawo yina míesi be aɖe yiɔ woɖoe woko yi hã ɖe apaka me ezɔ apaka me wozɔ hafi va ŋlɔ eh, wobe yewoado go afia ɖe yewo katã yewoza yi paka dzi ko mía tɔgbia da la za tsi megbe vie ko woyi hã ye tɔgbi ƒe nyawo kple yewo ame enu mawo wova do ŋgɔ heyi ke eye woyia etsi yewo mli ma va le wodɔ dzo ne doa ye amewo ɖe nana ko wotsi amli ma kple yewo dzo shikpa yi ke nye yewo zia ko wo mɔ hã do kpɔ eh, hafi emegbe eʋli míata ne xlẽ dzagbana kɔmiti ma ni dzagbana kɔmiti yi hã eʋli ŋutɔ be yewo tɔgbiwo nye ame yiwo ke kplɔ dua ta yewo nye dutɔ kple tɔmu gake wonye ame yiwo le ta de ne dua wo ho wotɔ dzim kɔ menye ɖe wona mɔe gobi nenem o ya gblɔm le be ne mi be mía ɖo fia kɔ ko be mía trɔnu mía fia ɖo le wo nye nye Mele be emia ɖu fia o kple tɔmo fia ɖo la mega ɖu afia. Evɔ ʋa fia wodo tso mia me fuu. Kɔ ma se no gɔme na o ta yo nu le fɔ yo rem enya me ke he mio mio fo ma fo fu. Ye ho gbe zan ji ha etsi yo mli ma. Ye edza gbagba be ya wo statement be mia wo nye dua tɔwo. Ewo ma wo ha afi ke opposition eno do mia ʋu a ma wo eva dze edɔ vi aɖe aɖe yi hã hafi va yi mawo ƒe ko numewo le me kple nunɔmesiwo hã wonana be nanewo naɖɔ nate ŋu awɔe ne du kɔ kpie kɔ eme sue mɔ wowɔ nya me nya wo mo megblɔ gake bubu aɖewo hã ganɔ anyi nɔvinya na gblɔ mía tɔgbi ʋenya velia ewɔ nu geɖe na ŋlɔdu mm. eʋe dukɔ le gbalẽa ɖo ma, edzre gã aɖe dzɔ ɖe awɔmefia, ehlɔ̃ wɔme eve yi ke ɖuna awɔmefia la ŋlɔ dzi, yi ke nye dzɔviawo kple batawo le woƒe fiaɖuɖu me. Tɔgbui ʋɛnya evelia nye ame yi ke settle dispute ma. Is this on record? Uh, on which record? Le record dzi be tɔgbui ʋɛnya evelia le dzɔviawo kple gbatawo ƒe ʋiʋli aɖe do ɖe wo domi le woƒe fiadu ta megbɔna megbɔna megbɔna le Jabana committee le 26 26 megbɔna he 26 June 1969 ni aɖe dzɔ commissioner for inquiry

Mm, thank you. So that that's hogbetsotso. Abe hogbe le hogbetsotso ɖuɖua me, eh, tɔgbia adelã dza de second. Eh, enɔ anyi eh, on the 19 December 1957. Eh, tɔgbia xɔlu de second nye aʋadada ne aŋlɔ eh, ema yi me. Right.
Yes. Be tɔgbui ʋe nya aɖewo mío le aƒea wɔa, gbedoɖa to ko nye tɔgbui ʋe nya meɖua fia. Kakea, alo yewo dzidzimeviwo meɖua fia o. Ko enye nya yi ke te ɖe mía dzi. Mío hlɔ dzi, mío le aƒeawo, mla dawo, toviawo, wo dzi aleke gbegbe dze. Evɔ gbota ɖo ku masamantɔ ke, eŋlɔ gbalẽ aɖe le eƒe akpe eve atɔ̃ me. Lɔfa atɔ̃.
Eƒe akpe eve atɔ̃ two thousand and five ah, eme hena mi aŋlɔdoɔ alo ʋe dukɔ gbalẽ le nye yi. Migration The Migration Saga of the Aŋlɔ Eves of Ghana by Agbotado Akumasa.

E, meɖe ku ɖe. Ne kpo gbalẽa agota ɖo aku masa nu. Hafi eva le eya ʋalã ya dzi. Eke ku mashi dem ne lãƒe hɔ̃ kple aŋlɔ Yudawo alo aŋlɔ duɔ, gbɔgblɔm be ʋenya menye fia. Evɔ yɔ tɔ ŋlɔe le yo gbalẽ me be, Dogboos aŋda ʋenya, eɖe ŋɔtsees aŋda gɔkɔli. Ne ame aɖe le anda ame aɖe ɖe, ke mema ɖe, nukae wònye? Menye nunɔla wònye a? Yetɔ ƒe gbalẽe wòŋlɔ ya. Nyitsɔ mesi be egava le Fafa Radio gbɔgblɔm be aŋlɔ yike míawo mía tɔgbui ƒe nya be yeŋlɔ Agota ɖo Kumasi agava le Fafa Radio. Meta fla tsi dom ne eve dukɔ kpla.
Egblɔ le Fafa Radio I stand to be corrected. Mm. Be aŋlɔ menye ʋenya ƒe ŋɔŋlɔ o be ŋlɔ ye nye ŋkɔ le eduɔ dzi o. Tanuŋlɔlawo. Tanuŋlɔlawoe. Mm, eŋlɔe be egbeŋlɔɖi wonye. Nuŋlɔlawo nye tanutewo be. Tafa tsi dom ne eʋedukɔ kple aŋlɔ gbotabla tɔvɔ da be ɖi. N'o lé ŋku ɖe agbota ɖo kuna sa ŋu nyuie.
Etsã ble megbɔna etsã mele fiagawo ŋu o.

Amama aɖe naƒo ta na mí. Eya ta fia efian adzɔgbe le dutoƒo be nuwo katã yeata akpɔ wo dzi. Ale be ale wòwɔ da ɖia? Wòanɔ nenema. Fiagblɔa menɔna ze fia to aze ga to. Efia ɖoa nye nufiafiawo ke tsɔ dɔwo fianɛ. Egatɔwo nye be wòanɔ ɖoɖo nu abe leke wotɔ ga ene. Eya ta ne meŋlɔ agbalẽ me be Ʋenyanye li ta!

Míatrɔ yi megbe, míatrɔ yi megbe, míaɖo míafo Kumasa ƒe biabia nyagbɔgblɔ ɖo ŋu. Ee, míegbɔgblɔ wɔ ɖe efia ɖe amewo nunɔlae, eduwo nunɔlae. Ne gbɔgblɔm be nunɔlawo me wo katã nye fiawo mi se gɔme. Even dɔwɔƒewo hã maɖo agblɔ be chief of this and that, chief of this and that. Ihe wo zã word no ko hã fia ko nye ne teƒe mawo hã. To bo mo nye traditional ruler wo hã wo zã word ma na wo hã. Ne ne ma ke no ba ma re nya me nunɔla hã. Ihe wo do mo toro nye fiawo. Me ne kpɔrɔ ŋu vovovo wo be ale fia ru ro ze gɔme. Ya tɔgbi wo gbɔ ehi. Me he wo nya me gawo, adala gawo. Ye trɔnua gãwo, ye megblɔe be mia tɔgbui mewo wò dɔ mewo hã, etea me dɔ aɖeke amewo wɔna. Wonye atrɔnuwo, nye adelawo, nye amegãwo, nye agbedawo, me mawo koe nye fiawo. Ne eve axlẽ agbalẽ geɖe eme ma tatɔe wòŋlɔ 1978, ewɔ be page 40 something alo 40, 41 yi ko kpɔ ge na la. Nenema koe wòzɔ le Yorubawo de eye wònya ma gblɔ ma ta flatse mía tɔgbi adela zã vɔe ɖe me ke wò kɔnu aɖe nɛ yi hã menye nu ya wòfɔ wònye dzoshikpea me yi koe nye yewo ŋusã ye nye yewo zia míese be ma ɖeke wò kɔnu aɖe efia ɖe adela adzã vɔe ŋuwo ɖe ye amewo be yewo justify adza shi mario fiaɖuɖu egblɔ be mía tɔgbi game dreveri Nyama miɔ mi xwe o. Takpie kɔ fia wo katã nɔ nye ta. Mawu ye rɔ fia me, ye du hã rɔ fia me. Enu hi ne wɔ na me ha wo, ne gbe ne da wo ŋu, edɔe wo wum ne dzi ɖu nuɖuɖu no wo. Ye wo le xaxa me amewo eh, wɔ va ɖo ŋu. Ye ne xɔ no, ne dɔ gbe ɖa wo, eh, ɖe wo ta. Ye ne ɖɔ ɖa ŋu no wo. Enu mawo kple bubuawo keŋ ya amewo kpɔ gade dzesi be hã wɔmehea ewoe nye yewo nunɔla. Yewotɔ ga abe wo nunɔla ene. Ta fia aɖee, fiaɖuɖu aɖee, subɔsubɔdɔe, vɔsa yiwo nesana ɖe dua nu, amewoe kpɔ gade dzesi.

Ye fofonye to gliwo nam gake ye maye mele sue gɔ̃ hã. Nye menye wo megblɔna fia hã ɖo go. Menye fia o, ne womewu fia ɖe ŋu o, ɖadzɔ- nye ɖadzɔ gbɔ ko menye fia o. Ke fia hewo mía ɖo- woɖo tsã ʋuʋu hafi va do ɖe egbea me hafi mía- wo- woadzɔ gbe ɖe wo ɖi. Memawoe ɖee, meke fia ɖe wo ŋu. Ye adzɔ gbe ke wo ɖe. Edɔ ye wowɔ ne dua subɔsubɔdɔ mo megblɔ fia ye dua kpɔwo de dzesi be wodze be yewoanye wonye yewo nunɔla me mawoe wowo koe nye fiawo. Wodɔ gbã ɖe dua ta, woda dɔ no, wodzia nuɖuɖu aɖe wokɔ ɖe no ye ne dukɔwo xɔ aʋa ɖe wo ŋu wodze agbagba etsia nu mawo nu exɔna no wokplɔ mɔwo tso teƒe ya teƒe. ne le kpɔɖeŋu me ne ʋe nya nitso ko ne menye efia abe efia wònye ne míawo ezi le si ne ɖe meganye fia dɔ ma wòwɔ kplɔ mo tso hogbe ʋuu va do ɖa ŋlɔ ma wo ate ŋu akɔe ɖo fia nu kawo ya mo wɔna hafi woɖɔ fia o menye aʋa ko wodena hafi woɖɔ fia ame o ɖe gake vɔ fia wònye

Menye ɖe míedo go abe ʋɔnu etɔ̃ ene alo ƒe nu etɔ̃ ene eda asi ɖe yewo regent nyenye dzi o. Ee, ko ya ye ŋutɔ koe eyi ɖe mía tɔgbui ɖeka gbɔ be ne wowɔ eya ale ko nuwo yi dzi. Gake míeva ɖo numewo ɖo ye na be míwo míexɔe de eme nenema o. uh, eƒe dziɖuƒea ego beyond mm. the 36 states yes.
henyo ko fifi le fia ɖe ele nyanyame na dzodzetɔwo hey. fifia ɖe míegbɔgblɔ be nuhɛ míewɔ hã dzesi de wònye míewɔ ya menye dugbɔ de nye wòle be wònye hafi o ɖoko va dzɔ be social media lia ye mievia ɖo ko enu ma da ɖe eh, dutoƒo ya ŋutse nya ɖo tsɔ ɖo yeva ɖe mele fafa radio la Sun City ko ya hmm. ya me wamia ɖe gake mía nɔviwo le afi ƒe wo dometɔ aɖewo le mía domi eklikɔ wo dometɔ aɖewo le mía domi nye ŋutɔ me da fla wo avɔe me kple aʋakɔ me vɛ wɔ research wo me na wonya be nye gbɔna efia haɖo ge edalikɔ ƒe hã nye ŋutɔ me de ya yi tɔgbi dali eku míawoe lé bubu de xɔ Ya ɖokoe nye meɖe menɔ, gake ne nua ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ ewɔ mi la, ne ŋgɔ yim kɔ. Memowo katã mi wokla kekeŋke. Me dometɔ me wole Santo Kofi, wole Chicago. Memowo ho be nanewo le yewo si. Le nye nya me no. Menye nenye be mi miase gɔme abe sɔhɛawo ene fia, you don't need approval from awɔmefia alo aʋadada hafi aɖo fia. Nenye be wɔ nènye dutɔ le fiaɖuƒe ɖe du me, ke kaklãe nàlé ame mawo ŋu ade bubu wo ŋu be ɖe yefia ɖo ge e kɔ ke ɖe nèle kaklãm mo. Aprova nu yi ma wɔm wole fifia me nenemi o nɔ mi mi nya tsã o. Gake fifia woto nanewo kɔ wɔ nye kuxi ne ma ɖo gake mi se gɔme be ezu efia ɖoɖo aɖe wɔ edzra ɖo nɔ dzɔdzɔm ta wo ŋu dzi be yewoa awɔe be ne ŋutifafa nava míese mɔwo gɔme gake mele be woakɔe do kplam kplamate amewo zi geɖe o labe míatɔ ya wɔm míele fia na ɖoko va dzedzem abe ɖewo vɔvɔm be míwo míe míwo teƒe xɔm evɔ dɔ hɛ na wɔ yewo ŋkɔ tsɔna na ame na ame nye fia ne dogbo alo nunɔla ne dogbo ye wòkplɔ Ŋkɔ mele be wonɔ ŋue. Ne gblɔ be ŋlɔ ɖe afi ya koe nye ŋkɔ le dua ŋu. Ŋkɔ wo tsɔ ge mia la ne. Na ame yi ke me wɔ nu mɔ wote ŋkɔ ma tsɔ ge ne o. Mi wɔ nu he mia tɔgbi ɖɔ nya yi koe nye be mia ada ɖe eyo ŋkɔ ade bubu ŋu.
Tɔgbi ama ɖo biabia sɔhɛawo wo be all this while. Nye ame kpekplewo ye ho gbe zã ɖeka 2018 ɔ. Meva wɔ research-a, ede fi mi wo nye mía tɔgbuiwo ƒe teƒe veviwo. Eɖe fotowo, ebia gbe amewo le yi míawɔ ye míatrɔ asi ɖe wo ŋu woayi ŋgɔgbe. Woawo nye viedzɔviedzɔ ɖewo. Abe ale wogblɔe na tourist attraction kple tɔmɔ. Meŋlɔ gbalẽ tso eŋu. Meko kɔpi vi aɖe hã ne aʋadada. Fifia fi mega ewɔm be ne wòade ŋgɔgbe. Ale be míekɔ bawo hã dzim egae wɔ nu. Míwo fiaɖuƒe nu mu katã le me ega wɔ nu ta eye míekɔ bɔ hã dzi eye míedze afɔe dzi míedze fia ɖe ma ame ɖeke wɔ ne ne mi katã míeƒoƒo ɖe ŋu ɖe mi katã míakpɔ nane míawɔe wòde ŋgɔgbe na mi ta míele dze ema hã ele míaƒe agenda me Megegege ɖe míaƒe nyaselawo dzi, eze aɖewo tu for 762769 kple wosube biabia aɖewo lia wɔ woabia ale be ŋuɖoɖo nava. Gake sekretary le afia godzi. Secretary wɔ be tsɔkpia ɖe anɔ asiwò. Menyo
Nyateƒe wònye be le ƒe geɖewo me va yia, egbe mawoe le tome ne la kple dua be ameawo ƒe due. Egbea yewo be ma have opportunity kple dzigbɔɖi ma de nane wome nɛ. Ala kple du ma le afi ma, mía tɔgbui ŋenya ƒe viwoe foe, Tsatsu Adjaye. Míetsɔ mía yi ɖe Sun City-a, menye nye gɔ̃ hã yɔ dua o, Professor Toby Damaji ye yɔ teƒe ma. Egbea hã womegayɔe. Afie ʋenya ƒe viwo zɔ. Anyigba ma le afi ma, ʋenya, lãkpawo ƒe anyigbae. Nu ma tae wòhiã be lãkpawoe na anyigba eduawo tu sukue. lãfawo yi ke nye mìwo tɔgbuia kpɔ yi ke le la kplɔ ameawo ɖeka si koe ƒomea me ɖi ƒe le. Mele xɔlɔ̃ aɖeke si le la kplɔ o. Mele ameawo si o. Lãfawo ƒe due ƒe anyigbae. Afi ma, yemedi be magblɔ nya geɖe o. Afia wò mɔ dzi. Ehlɔ̃ ɖewo lia, wonya ŋlɔŋlɔwo pɛ. Gake afia wò mɔ dzi. Ewò ya aʋala dzi ta nya fu meli o. Ne mía ɖewo gblɔ ƒe ko, míegblɔ ge loo. Eye mebe maɖe nya ɖe le to me. Fofo nye ku masa egblɔ nya ɖe alo be nya ɖe gblɔ ga dze dzi ho vie ko medo ʋegba ɖe ko ʋegba ma me dzi be maɖi le tɔ me be ƒodo. Nyateƒo nye be ne va ɖo teƒe aɖewoa, miaƒe dzi yina dzi. Gake wobe nunya Eusebio, evi ma nye nu koe. Mewɔ nuka o, ne edze agɔ wogblɔe nɛ mesenɛ o. Dzinyela wònye. Ta enya ma meɖi le tome o. Nɔ si, akpe. Akpe.
Mía ayi ɖe enui eh secretary mía ta ƒo. Ŋlɔ doɔ.
Ye nye be esi be gblɔ xobe bu erɔ nya butcher woe gblɔ na. Leke madzɔ be gbãtɔ tɔgbi kumasa nya na ro to mele bo ni hã ko do gbe la ƒe glo nye dada hã la ƒe wo nye ko do gbe ko nya gere me dada vi to la be dada vi fofo vi ko ya zre wo ko amu na no nya ko mu le gota ya me gbe bo ya nye wɔchi wɔchia ne mi kata ma ɖeka ma ga yi ya va ga ja fia ɖeke aga nya ɖeke blogo ke wo do gbe nye la ƒe wo míate ɖe mía dadaviwo ŋu ko mía ɖewo zu dadavi tɔe. Lɔlɔ tsi ma tɔe ma ne nɔ mí katã mía me. Ame aɖeke mebu be megabui be yenya Mawu yi nɔ ye nɔvia o. Numa koe eye megayi nu ƒo ɖa be aʋa nadzɔ o. E koklo nu yi kpɔ nu ne ɖe ɖa aʋa megali fifi o. Susu me ʋa wɔwɔe li. Leke miawɔ hafi ma mia ame ŋgɔgbe yi nava? Ne ekpɔ míaƒe dzeƒua katã zu dzakpata wole dua ne woyina fia wuliti bu do ge na la. Leke miɔ nu mɔna hɛ ɖe o ko miava nɔ nu yi ji be efia position ke le shi, efia nu ke le shi, efia neva fi ke nɔƒe, teƒe ke li. Enya mɔwo me hiã o. Leke miɔ fi dɔ na yi ŋgɔ dzi. Mía vava fia mía susu mi nye be mía de ŋgble leke miawɔ fi edɔ ɖe na va. Nu ke miawɔ fi na nana anye nu ze dzi na mi. Mía vi miwo de suku, de university do vɔ dɔ me li mía kpɔ wɔwɔ mɔ leke wɔ ge mía la. ye etɔgbuia kua etɔgbui e agboa me tɔ nye be aʋa dada eye ko nya yi nɛ wo ame aɖewo va xɔ zikpui tɔgbi ʋɔnya ƒe zikpui ame aɖewo yi xɔ ge le kɔkɔtɔ si so ekpo kple yiwo ɖe eŋu ye ŋutɔe be ne wova xɔ nya ma ne woa gbɔe le ko kpoe efia be ne woa xɔe efia be tso dadavi lɔlɔ ma be nya ma mele dɔ dedu gbɔ o ke le fiya fifia mía nya gale du gbɔ keŋ o edu va sese ge. Miɖo wɔtsiwɔ tsɛ ne mía ɖokui mía be wɔtsiwɔ tsɛ ame aɖeke megayi ɖo. Dada vi ma neze egɔme so afi ya gbalo o. Agbe ha fafɛ. Miva aƒea me kple mía viwo kple mía dzilawo míwo fia wo be o. Ame aɖeke megaɖo dzeakɔ na vi o. Ee, mía nɔvia ɖe akpablie ƒo nu kple gbɔtaɖo kpablie ƒo nu kple vevesese. Míawo míeva kple dre o, gake nyateƒe matrɔmatrɔ wɔme ko ɖe míele no. Ebe zi ko vɛ akɔ vɛ, míagblɔ be tsi na wo vɛ akɔ vɛ. Míawo míate nye dzoshikpe kpe kple aʋadetsi me ko zi alo ŋutsie va yi ho. Ne menye zi kea, tsie ezia wokɔ to ŋɔtsie vɛ wo me megblɔ nɛ. E, fiaɖuƒea nu ye ne wɔ, yewo ŋkɔe nɔ me ŋu. Ʋenya enye amegã ko fiagã ne dogbɔwo. Ye kplɔ Mí dogbɔwo kple ŋugbe gblɔla e gblɔla gbogbo aɖewo tso ŋɔtsie va ŋlɔ mee ye wo va ŋlɔ ɖa ŋlɔ ye wo wo tso ŋkɔ ne doɔ be mí nya ŋlɔ ŋu aɖo ye e a ŋlɔ ŋu ta ŋkɔ ma wɔ yi koe le ŋɔnya ŋu ma ɖe ke ma gblɔ be ŋɔnya a wɔ me fia ƒe ŋkɔ xɔ ge si o alo aʋa dada ƒe ŋkɔ xɔ ge si o ʋa dada kpo tsoe mía mí ɖoe kpɔ e hafi amewo va vam e ta ya ye ma. Mía ɣlɔmefia, ɣlɔmefia yi ke nye bebemefia ɖo, ɣlɔmefia nye title ma ʋlim kpli wo. Dɔ he mía tɔgbi wɔ, yewo bubu koe mi be mía de ŋu. Ele be wònɔ historical records wo me, wònye historical fact be dɔ he wɔ woe hi. Ye xe yi he wɔ woe hi.

Ame yi ke le edu aɖe, ƒome aɖe ƒe nu alo ame hatsotso aɖe nu ava le emegbe ne, A chief is a leader of a family, a group of people, a group of people or a community or a state. Nenemae tɔgbi yi hã eƒo fia nue ma. Vɔ matrɔ ɖe afi ma gbɔ. Ŋ,
e, nenye be wòle alea yi ke, e, Nenye be nèlé ŋku ɖe gbalẽ yi ke ne aʋa dada ne aŋlɔ eŋlɔ o, ɛhɛ o, ede dzesii be le aŋlɔ mea, woɖo na, yewome eɖo na King o alo Queen, yewome eɖo nɛ o. Ye mía mi e le gbalẽ yi ke ne Lɔ̃ƒea Clan ye hã ŋlɔ, wodzesi demee be King. David Kɔƒe afi ƒe taviɛ ƒe saviɛ ƒe santrokɔ fi na ebe míagbɔ afi a nya ko eŋlɔ gã etegbi eko dzi ewoe ekple du bubuwo me keŋ ŋu ta ne ame ma efia ɖum ɖe ame ma wo nua ame hatsotso me wo nua wo ate ŋu ela kple kple to wo ate ŋu be ekeŋ. Hum e tɔvi bari kuku zie gbãtɔe ma ɖe mia ŋkɔ sem yi ke menye E ɖoŋi ŋuti nya ɖe ye wò nya. Me se e tɔgbui ve nya ƒe akpa dzi alo.